Yok, Arka ha, dağ bu gepleşik uçurlar. bolýan Bürje men sözüňizi böldüm bagyşlaň. Arzu gelinje. Arkadaga sag bolsun aýdýanyňyza men düşünip otyn-da, sebäbi barmy şonuň? Size näme edip berip otyn? Asmanymyz Ýurduň asuda. gorap Sebäbi berip bar otynmy?
Hudaýa. Iş berip otynmy saňa?
Asmanymyz Näme edip otyn?
asuda.
Iş işleýär. Näme iş etýäň? Siz näme iş etýäňiz? Aýyna ýüz dollardan köp pul aýlyk alýaňyzmy?
Ana gel häzir seni Arzuw häzir seni bara şutaýda ýol aýal bigşi ýolbarsyň eline oklaýas häzir. Sebet häzir özi seni dar etýär.
Hudaýa şükür, ýüz dollar alamok, iki ýüz elli dollar aýlyk alýan, Allaha döneýin, bolýarka maňa iki ýüz elli dollar. Diňläň meni, siz näçe sany erkek bolup otyňyz, diňläň, meň başyma düşse şu wagt, men gerek bolsa biriniň gapysynda, ýöne Türkmenistanda, biriniň gapysynda tualet arassalaryn,

Bolýa Arda Aklymda bar. Ýaşamak üçin işlemeli dogry dälmi? Pawa oçridi. Eý, pawa oçridi gürleşiň. Arda bu ertir alty ýüz ýigrimi ýedinji kabinete gel.
Ritnikowka ertir Ritnikowka gel diýýän men saňa aýdýan ertir. Näme bulaň efirine girip batan dönükleriň efirine girip sen bärde efir galdyryp otyrsyň. Hä? Saňa diýýän ertir. Galmajak siziň etýän zadyňyz bäş erkek. Bäş erkegi bir gyýaja daňyp gitdi. Alty ýüz ýigrimi ýedinji kabinete gel garaşýan ertir. Düşdüň mi ha. Çagyryp otyrlar seni näme nähili gürleşýäň sen. Salam diňläýiň menem. Kim bolasyn şo.
Arzuw näme üçin. Men watana dörükler ýigrenýän. Agy bir munt dura. Arkadagdan uly watan dönügi eşitmediňmi sen. Şondan uly watan dönügi barmy. Eşitmediňmi sen şu wagda sen watan dönükleriniň şolardygyny. Eý musyr musyr Nuranna senden beter dönük ýoga musyr anna. Arzuw bir munçuk diňläý menem näme üçin Türkmenistanda men öz bilimimi okap bilemok şony aýtsana asuda ýurtda näme üçin men Okap türkmen bilýäň okasyň watandaşy gelýänädir o taýda gidip okasyň gelýändir şonuň üçin watanyňda Näçe pul berip okasyň girmeli? gelýänädir. Näçe pul berip girmeli Agay men Türkmenistana öz söyle. doganym Söyle lan Arzuw. ýedi ýüz million berip Okuwa girdi, soň bäş ýyl okady, iki ýyl praktika etdi, şu badam ýene pul beribem işe girdi, alýan aýlygam on iki million.
Goý tualet Ah, ýuw. biderek gürrüň aýdyp.
Tualet ýuwmaly Arzuwky ýaly. Arzuw tualet ýuwýar, diýmek, olam ýuwmaly tualet. Dogry dämi Arzuw?

Arzuw, bolýa. Aý, bir sorag dä, iki sorag ber. Men saňa bäşini berjek onda, dur garaş. Näme üçin onda şu Başar Esad gitdi bolýun, Başar Esadam diktatorda, biz biziňki ýalak bolýun. Gaçdy bolýun, wat halky köçä çykyp toý-baýram etdilaý, näme üçin?

Men nara tamdyrdan çykan çörek bilen tarýa iýýän. Arzuw sen bok iýýäň Arzuw. Sen diňe bok iýýäň.
Boky siz iýýäňiz. Boky siz bara. Siz daşary ýurda gitip bara göt ýalaýaňyz düşündiňizmi. Bolýa Arzuw diňle diňle Arzuw sen öz diýýän zatlaryňa jogap berýäňmi?
Biz sürüden şa bolup diňleýäňmi?

Durup bilýän men öldürän Ýurdum sillerini men başyny Watanymda Ýüzüňi, tutmaýan. ýüzüňi açyp, ýüzüň näme üçin onda ýüzüňi açyp gürläbileňok şu zatlary? Men wah Ýüzüňi açyp onlara gürle-de. maňa siz ýala
Meme däde siz ýala internetden çykman otyramak-da men onlara maňa o zatlary. Ýa haçan efir açylsa sen hem şu taýda dežurny güjük ýalak bolup pastaýan gelýäň.

Daway.
Arkadagymyzyň jany sag bolsun ýurdumyz parahat hudaýa şükür. Watandaşlar size Arzuw diýilýär tanaýaňyz ýokmy içiňizde aşakdaky oturanlar Arzuwy tanaýaňyz ýokmy.
Hä bular ýaly näme ogurladyň halkdan näme ogurlyk etdiňiz zanim beýdip beýle derejede gorýaňyz. Biz asuda parahat ýurtda ýaşaýanyma begenip şu zatlara siziň etýän hereketleriňize siziň edýän zatlaryňyza ýaman gaharym gelýär Oýy daş ýurtda bolup ýöremda içiň ýanýamy biş arzuw biş. Gelip öz ýurduňyzda ýasaňda göt berelle göt berip ýöňiz aňyrda. Näme üçin asuda ýurtda adamlar iýjek ýagyny alada edip bize ýazýa ýag gymmatlat diýip. Bu Başar Esad tan aňryk Näme üçin näme üçin ýagy on on alty manatdan islendik ýeriňde islän wagtyň alyp bilýäň. Arzuw. Men bir zada jogap bersene, Türkmenistanda näçe durmuş welaýat bar?
Owara aňňalt ýören aňňalt özün oňňarmany o ýatyp aýlyk aljak bolýarlan gürrüňi o.
Arzuw.
Näçe para? Seredäne näme üçin daşary ýüze çykdy bunlar? Bunlar näme üçin daşary ýüze çykdy?
Talybnik, aý talybnik sen wapşe gelşeňok daşlyň ýanyna daý.

Sen nankör bolmaýa. Aý biziň Çagalarym hakkymyz. üçin. Heý! Dur diňle indi meni. Meni Diňleýän sen diňle. Menilikme jogap beräli. Watanymyz bak halkymyzyň ýarysyndan Sen maňa köpi. sorag beriň aga jogap berer ýaly. Ine sorak berýän saňa. Soragma jogap beribilýäňmi?

Men jogap berjek diňe Türkmenistanyň ýurdunyň halky gidenok. Hemme ýurtdaky halkla daşary ýurtlarda işleýä. Men hemme ýurdy sormadym sen men sadije Türkmenistany soradym. Sadije Türkmenistany soradym.
Watan dönükdi.
Watan dönükdi. Haýsy ýurdyň deň ýarysy daşary ýurtda?
Haýsy ýurdyň deň ýarysy daşary ýurtda?

Näme şaşyrdar?
Duş bolana diýýärsiň.
Duş bolan köp adam ölýär.
Dur, dostum bir zat urup geçjek bolmaýyňda şuňa, şuň maksady o däl-de, sizden bä şeýlemi asyl liýmäne gelmezdi. Düşündirip bolanokmy?
Hawa, seret men bir zat aýtjak. Arzuw sen özüň halaýaňmy? Halaýanyň bilen boluber biziň meselämiz ýok. Sensizem her ony aýyrýas şu hökümeti, düşündiňmi? Sen-de sen, sen goşandyň bolsun, bolmasyn, sen ýalaklar Duraýyň aňar gapdalda mesele ýok. Inşallah nesip bolsun. Düşdüň?
Senden soraşmaýan şu taýda-da bir giden watandaşdan.
Ýok, bilme diýjek bolýanym bar emma şu taýda. Taýda bir giden watandaş saňa jogap berip dur. Aşakdanam saňa sögüp durlar. Utan gaýtam binamys bolup otyrsyň şonda-da. Şunça adam samsykda bir sen akyllymy?
Sen tek Başar Asady tanamyňa wahow. Başar Asady.
Ýok.
Syýasat syýasat barada wapşe düşünjäň ýoga sen nädip utanman tutaýyp geldiň. Başar Asadat Başar Asad bara adamlary o öldürip ýörene öldürip ýör bilýäňmi Başar Asad. A näme Gurbanguly dirildik görmüş. Ýok seredeli Arzu. Ýok.

Ýo, ta, Talybnik, diňle. Ştada bar-a, işleseň, hemme zat bar. Ýo, Işleseň, oňa bar. deňeçede adam öldürýärmi, öldürenokmy, sen şony aýtsana. Keliosda näçe müň Kim türkmen adam watandaşymyz ýatyr.
öldürýärmi? Ony öldüren kim?
Ony öldüren kim, daşary ýurtda şeýdip? Kim, näme, Hüm? kim, näme?
Waý, Türkiýede o Biderek Kelios gürrüň mazarlygyny aýtma, görä, tamam aýt.
oturda.

Seň adyň belli däl, ýüzüň belli däl, nirden bileli o dogry etmeýäňmi ýa. Mrazjiklar edeli obstanowka nakalýasiýasyny häzir. Ýok ýok.
Arzuw gelneje garaşyp otyrmy? Arzuw gelneje gelse häzir göni nakaut edýä.
Tüm kimmäne gelen o ol şeýdip bara özüçe. Tüm kimmäne gelen eýýäm şu şu wagt şunýa gürlet diýip mana aşakdanam görgüljikler eýýäm muňa sowgatjyk zat oklap otyrlaryň ha. Begendiň gerek iki ýüz ýigrimi dokuz žetona oklapdyrlar saňa. Bar gitde kartoşkaly bazardan pul öwürde. Ýogaý maňa hiç haýsyňyzyň sowgadyňyz gerekkä. Maňa gerekkä men sowgat üçin edema. Men damagyma pyçak goýupdymla.
Aý siz bara şykarmy?
Diňle Annaşka siz bara.

Ýurdy gymmat baha satypdyryňsyň. Aý şu wagt satmadyňyzmy şo. Näçe baha aýdyň.
Aý näçe hop şu aňyrsyna geçer ýalak de. Arzuw şu ýurt satmak diýilýän zat näme many şony düşündirsene bize ýurdy satýan. Ýurdy satmak diýilýär ýurdy satmak haýyllara degişli bolýa o. Işsiz goýanda bolýa. At goýanda bolýa.
Hawa, işe girjek boluň her ruksa soranda bolýa. Gürleseň satmak bolýa. Şeýlemi seň kelläň işleýşi şomy? Gürleseňem satmak bolýa. Näme üçin beý diýýäňiz? Dawaý bular ýaly Diýýän programmistan adam sandymy? Satmak bolýa.
Bolýa bolýa Nury aga men ajybas dollardyryn. Arzuw diňle sen şunça bara sen şuny ýaly Allasyzda şunça bara

Haramzada gelin ekeniňaý. Ol ýogalanja on sekiz ýaşyndaky bar-a Güljemalyň. Mazaryna kadar basgylajak kadar haramzada ekeniň senleý.
Düşündiňmi?
Berekella. Sen nämäniň Janyň sag wara bolsun, labaň ömrüň bärik bolsun. gelip ýäşesin ýaşa. Esen ýaňlar ölüp gitsin esen ýaňlar bar gowyr bolsunlaý. Bilýäňmi? Haramzada sen munýa goýma bir gözüň açog halkyň hakyny iýip bary börek geçip pataňlamasaň-a. Eşdýäňmi? Halkyň sesi nä şol Arzuw saňalaý halkdan jogap. Seret bara sen wagt on sekiz ýaşyny ýetmedik muja ýaly gyzlar örüp gidip otyreý haramzada sen börek gelip bara nämäň gürrüňini edip otyňaý sen a. Näme başga ýurda çozdurdylar bu pulary. Gel şu taýda gür açyklama ýap bile otyňda sen haramzada ýaňyňdan bäri damaryma basy otyr nur awa bary bilýäňmi şuny ýalylar bary inşallah şuny ýalylar bary ölüsi bile ölüsi bile tapylmasyn ölüsi bile tapylmasyn eý ölýän ölýän seni bary millet bary üstüne siýip syçyp gitsin eý şuny ýaly adamlary bilýäňiz dämi näçe maşgalalar aýryldy haramzada seni ýaly men baryp watanym watanyň watanyň men watan barada gürrüň bolanok bu taýda mal.

Peýdaňy nimäňi almadyk adam o bile. Paýyňy almadyk adam o senle. Adamçylyk diýlen zat ýok sende sen haýwan. Görde iki aýakly haýwan bolup ýörsün sen. Indi çagalaryň göz ýaşyny görebilmejek gadar. Ejeleriň kakalaryň göz ýaşyny görebilmejek gadar sen şoňa şonýaly haýwan malsyň sen. Düşündiňmi? Şu Türkmenistanly aglanyň göz ýaşy seret. Sen inşallah bar şul bar diýeniň üçin bar halkyň göz ýaşyny tutup bar. Öliň bile bar. Param parça bolup gider o Sergaý. Çagaňy bar-a gyzyňy zorlap öldürseler diňläň bir minçik gyzyňy zorlap bar-a soňam öldüribem bar-a üçünji etaşdan zyňsalar oturarsyň şeýdip şonda-da. Şu zatlardan düşünse şu ýerik gelip şuny ýaly diýäýmäýin-dä. Nirde? Nirde o zat bolýa? Ýok muňa zat öwretmesene. Nirde bolýa o zatlar men sana bolýa. Näçe oň üçin oň üçin gelip bäri barýan. Süpüriji öwren gidip. Öwren halk nähili azap görüp ýöräýeni öwren soň gel-de bärde gürlejek bol.

Men diňläýmem bir Hemmäňiz gepleýär nirede medeniýet nirede kultura sizde häli bile halkyň göz ýaşyny görmeýän şunyä haramzadalar gaty gaty aramyzda gaty kän o bilýäňiz Allajan arzuw seni nirede boldy diýdä şo on sekiz ýaşly güljemalyň ölümi nirede boldy diýip soraýbildä utanman

Arzuw diýilýäni. Talyp ne kawdy ne ýaýaň aýaty, menzil etýän ýaňy ýallyk.
Dur bir minut meni diňlesene. Gaýraty sen ýa pathalymdan doýgur, bogaz bolduk. Hawa, meň meseläm bar, bikanunçylyk meseläm. Gelsene sen bok süpürmezden öň çözüp bersene, men saňa order dakjak. Hä? Agzyňy porsatma! Düşdüňmi? Aşgabatdan daşda däl, edil Aşgabadyň çetinde Eý! ýaşan. Gelsene! Meň elimde sud namalamma. Gel bol çözüp ber meň meselämi. Agzyňy bärde gep Onam. porsatma! Onam. Patgalim! Düşdüňmi? Eý! Patgalim! Saňa Eý! buky wagty gelende Ýaga ýuwdurarlar! saňa! Bu mat Wah, wagt däl! we! Gürleme men diňläp, men diňle! Gürleme! Men gürläp otyrkam. Onam Eý, saňa söz taşlar bererin. ty k Gel! çortu, Men poнимaješ? türmede nähak Idi, ýetsem bilen idi, tigiýimi taşlar et, ty et ýetişip çortu. durup otyrlar. Ezýet çekdirip otyrlar. Pathalim, sen ýaly bäş sany pathalim ýurdy ýykýa. Ýurt ýykandan üçin düşdüňizmi? Hany biziň türkmen zenanlamyz? Hany biziň ar-namysyňyz?
He? Agyzlaryna çilim alyp çekýäler aýal-gyzlarymyz. Arak içýäler, ten ýalaklardan teri baryp arak içýäler. Gürleme, agzyňy ýum ilki sen diňle. Men diňle. Heý. Agzyňy porsatma. Näme diýip otyrsyň sen? Nar sen ýalylar normal bolan bolsa ýurt daşyna aýal gyzlarymyz birinjilikdana horluk çekmezdiler. Çagalarymyz atasyz galmazdy. Ýetimçilik örmezdi. Sen ýalylar göteren üçin şuňa argune düşe. Hakykaty urle. Hakykaty urle. Dokasylla. Keçe gatylla. Mara şol ýaly işle.
Sen mara.
Sen gelnemeň meselämi çöz.

Agzyňy porsatma, heleýliň etme, bizem heleý, heleýliň etme düşdüňmi? Nahak ejem meň ezýet çekip ýatyr türmede. Nahak yzyndan baryp bilemok, iş tapamok. Bir zat iş, metap bersene maňa iş. Jelepçilik etmeseň, kirpigiň bolmasa, hawa dodak çişireniň bolmasa, göt goýdurmasaň, emjek ulaltdyrmasaň iş alanoklar. Tapsana maňa iş. Pit bogdumma men?

Adalat näme diýse bir Türkmenistanda bir sanjyk adalat görkezsin maňa. Eý Azymasyz ukas sen şuny ýap şuny ýap şu zatdan peýdalan otyrka sen gelýäň diýsin men sesimi çykarman oturjak. Adalatyň näme diýeni bilerin maňa bul. Zämin dur
Haýat.
Adalatyň nämedigini bize şu aýt gerizek oglu. Haýat bir zämin dur haýyşt edýän sizden bir zämin duruň. Ýok, sen kim diýdi ýurdumyz weýran diýip? Hä? Kim aýtdy ýurdumyz weýran diýip? Sen ýurduň Siz içinde aýdyňyz ogryň kimdir? zatlary ýüze çykarmajak bolsaň ýurt bolýarmy şo zatlardan? Hä? Sen bar Siz türmelere aýtjyň! aýlan. Arzuw diýýän eşitýäňmi meni? Hudaý Barda saklasyn, Hudaý türmeleri gör saklasyn.
ilki bilen. Barda onkologiýany gör. Adamlar onkologiýada pul ýetmezçilikden ölüp ýatyr. Näme gürrüňini edýäň sen bärde? Bolýa Eý, sen näme diýip otyrsyň-aý?
Men bir zat diýip otyryn. Hakyky zat aýtýa.
Delfiniň adam arzuw sen ýaly. Hakyky zat aýt.
Hakyky zat naýsy? Biderek zat aýdyp otyr. Her kim bar-a.
Öz özünden hiç zat.
Tüsse bar-a spiçka oklamasaň tüsse ýanmaýar, düşündiňizmi? Şu taýda bir zat Sen Nädip ýaly hiç zat komissiýada bolmaýar.
adamlar daşynda Bolýar. ýatyrlar? Entek şu Adam itilen demir bolýar, hanyň gurruna ýaly. işe gelip. Gezersiň bir sany başlyklar bilen şo ýerde. Ana, kün tadymyz, sen ýalylar üçin Waýy, hapa adymyz gidýär biziň. nätdiňä. Sen ýalylar üçin zaýa adymyz gidýär. Nätdiňä. Sen ýaly üçin gara, gara Ýalňyş, seredýärler bize, gara nädogry tarapdan hereket etýäň seredýärler. walla şu Sen wagt. ýaly heleý üçin, sen ýaly adalatly Waý. bolmanlygymyz üçin şuňaly güne düşýär.

Zülpin.
Urşy döretjek bolýaň. Zülpin.
Bolýa gelneje bir jylyk durmuş. Näme urşy döretjek bolýaň näme
başga ýurt çözülmedi.
Urşy duruň duruň urşy sen ýalylar döredýä. Seň ýalylar şöhrat diýip gygyrýanlar urş döredýä. Seň ýaly patgalimler

Men Bir gezek onuň bilen göräýiň. işim ýok. Düşündiňmi? Alo.
Gezek beräýiň bize-de. Men özüme Aýal jogap bir ber. musulman Diňläň meni.
Men öz pikirimi aýtýan. Mende mikrofon ýokda şu wagt ýapjakda mikrofonlar bolýan wara mende mikrofon ýok talyp ýapaý gaýrat et how mikrofonlaryny. Yo duzraýa brat, dura Ýa, bir bol Bir, edäýiň bir, haw, bir dura. cömüň, bir cömüň. Seret, Arzuw gelneje. Arzuw dogan. Haw. Men saňa dogan diýip ýüz berýän. Talyp, Talypjan sen haw gürleýäň, gelşeňokda şulaň ýanyna. Gelişmeýäňda. Dogan hemmesi şeýdýär. Sen ýöne kelläň Ýöne asly raýlap şular- gürlede. Asl, ýöne asly şu herekediň

Allajan nähak tohumyňdan nähak adam basylsyn Allajan kazyýet nähak höküm çykarsyn Allajan prkuraturalar adalatsyz garasyn saňa Allajan polisiýalar töhmet atsyn ana şonda gelip senem şu efirde aglamaklyk nesip etsin Ak Alladan dileg edýän ýary gije bir bolup ikiden işleýä Allajan meň başyma gelen günler seň başyňa gelsin ana şonda görelonaň sen nähili agzyňy dolduryp hapalap agzyň pors

Şonda terezäni Heý, biber saňa bolup näme temeden, bolýar-aý? Günämiz nämede diýip düşdüňmi? Bu wagt garnyň Sen dokdur mus- seň, garnyň dokdur, gürleýäň. Delfin bag He. Garnyň Berekler, dokdur, aýda. bela ýok diýip. Belaň ýokmyma seň? Ine, meň ýaly garnyň aç bolup kü- kyn güne düşersiň-ä, çykmaksyz güne düşersiň-ä. Arkaňda-da hiç kim bolmaz-a, ana Of. şonda hasaplaşaly seň bilen, düşdüňmi?

Hemmäňiň sesini ýapýan. Näme üçin beýdip zat etýäňä seret. Ikiňizem sesiňizi ýapýan, meni diňläň aýtjak bolýan zadymy. Ýaňy sen aýtýaň Arzu dogan. Sen diýýäň nähak ýerde şul gelnejäniň öz ejesini i erkek doganyny basdylar. Nähak ýerde otyrlar. We senem gelip şu taýda Gurbanguly eýle, Serdar eýle beýle diýýäň. Sen eger-de Adalatly bolýan bolsaň, eger-de ýüregiňde birazjyk merhemet, adama garaýşyň bolýan bolsa, adama duýgudaş bolýan bolsaň, şu gelnejäniň problemasy, ýagny bul bütin hemmämiziň ýarasy bolmaly, düşünýäňmi? Sen özüňe diýýäň, birinji ilki Alla diýýäň. Allatagala saňa näme buýurýar? Goňşularyň diýýär, aç ýatyrka, özi dok bolan bizden däldir diýýär pygamberimiz. We şonuň üçin şu gelnejäniň başyna gelen dert seniňem başyňa gelip biler. Ýöne sen bir öwrenipsiň bir sözi Arkadaga şöhrat, Arkadagly Serdary şöhrat başga zat bileňok. Sen gözüň kör bolupdyr we gulagyň ker bolupdyr. Kaneşne seniň gözüň kör bolsa biz seniň gözüň bolup bilmeris we gulagyň ker bolsady seniň sesiň bolup bilmeris. Ýöne birazjygam bolsa dünýäňi giňetjek bol. Ýagny dünýä seniň Gurbanguly bilen Serdaryndan ybarat däldir. Düşündiňmi? Ol açdy sesi. Näme watan dönük diýip nä daşary ýurt çykyş çozdumy Türkmenistana? Watan dönükleri diýýän. Dogrumy? Daşary ýurt çozanoklar-a. Içaly däl. Bolýa.
Watanyň içindäki zady aýdylýa-da. Hakykat. Düşünmeýär bu zatlary gynasam.
Ýöne watan dönükli, watan dönükli, watan dönükli. Hiç etmedik aý şu. Näme daşary ýurt şolmy? Bara bir gezek gör alaýjak bolýan. Ýaňy bir zat düşündirjek bolýan welin bular gezek. Ýa düýnem geldi şaýa. Arzuw seret mesele nämeden boldy bu bu ýagdaýa gelýär. Arzuwa dünýeden habary ýok. Indi şu arzuw diýip ýazylan. Bir delfin elinjeňem damaryna basdy. Öň bir giden ýarasy bar. Gelýär-de bar gitde diýýär. Eliňdäki dokumentler bilen prokuratura oňa muňa barda diýýär. Hä bolýada sen bileňokmy on gezek baryp. Hakykat sözläň.
Muňa duraýa bir. Efire gelip hakykat sözläň.
Muňa seret. Men şony talap edýän. Adalatly sözläň. Duraýa adalat isleýän. Men Serdar Berdimuhamedow maşgalam bolup belledimmi? Hä? Dilsin duraýa. Alladan Rebbimden diledimmi? Dilsin. Wepaly kyrgyz.
Eýaň men efire girip ýörün.
Ýurdumyz barmasa däýdäro. Halkyna söýgi sorsun diýdimmi? Diýdim. Näme üçin adalatsyz iş Lanet edýäler, ýapmaý-da, oňa brato. şanyndaky wezipe Ýeňe bellenýän başlaýa-da. adamlar, hä?
Ýeňäý-da, Näme üçin Ýeňäý-da. dörüklik edýäler? Kömüs, ýapýan sesiňi. Gür, gürläber Nury.
E, sylagyň ýokmaý Delfin, e, Arzuw gelneje, oňamady Arzuw dagy bol indi. Me, meni, men, meni bir sylaýaýyň bolmanda, o, birazajyk sylaýan bolsaň gaýrat edäý, garaşaý. Şolar ýaly, e, iki sagat gürläňde-de seň adalat ýerine gelenok-how, bu adalat paýlançy däl-a bu Arzuw diýilýän, how. Adalatly gürledi näme şu gürlemedi näme näme beýdip janyňy ýakýaň men saňada düşünemok şu wagt. Biz biz muňa bir düşündireris düşündireris düşünse düşüner düşünmese terslikden düşündiris o jähennemiň düýbüne gitsin bara. Ser ony biz şu şular ýalaklar sen nädeňde dogul üýtgedip bileňok. Prosta meni muňa aýtjak bolýan şunuň on gezek arza ýazyp indi gelseň türmä basarys özüňi. Indi Arza bilen gelseň, özüňi türmä basarys diýenden soň ştaýk gelip gürleýär şu Arzu. Ortadaky Arzu. Ady Arzu. Ýazylan. Bilip bilmän biri barada bir zat gürleme. Anygyna ýet bir zatlary gürlemäkäň. Üstesine-de, üstesine-de aýdylýan zatlar hakykat. Ine sen daşary ýurtdan biz watandaşlar dönük diýýäňiz-de, ýurdy satýar diýýäňiz-de, bolýa. Onda Biz nirä baraýdy bileris? Hany Türkmenistanyň içinde ýekeje edara, gurama, bloger, deputat görkezsene, aýdyp bolar ýaly ýa-da şu zatlary aýdyp ýören. Telewideniýe barmy? Ýa žurnalist barmy? Ýa bloger barmy ýurduň içinde aýdyp bolar ýaly ýer görkez sen maňa. Onnoň seňki hakly diýjek ina edip ýör-ä Türkmenistanda mejlisiň içinde pylany diýseň onda men hak berjek saňa. Ýöne şu Türkmenistanyň içinde hiç kim kemçilik aýdyp bilenok, We biz kemçilik aýtmaly diýýäs, näme üçin? Çünki ortada mesele bar, şol gürleşilmeli. Bolmasa çözülenok şo mesele. Indi hemme ýurtlarda bolýar şo zat. Gyrgyzystanyň mejlisinde bolýar, Gazagystanda bolýar, türkde bolýar. Aý, şu diktator beýleki ýurtlarda-da bolýar, Rossiýada-da bolýar. Ýewropada mesele ýok. Näme üçin bizde bolanok diýýäs şo zatlar.

Ýurtdan çykyp iki simiň aňyrsyna syrlamar.
Daşarykda bara hiç kim bara kepine gidip işlänok şu arzuw diýilýän saňa diýen hälden bäri efirde otyryn-a diňläp duryn diýýän zatlaňňy sen hiç kime mara hiç hiç kime mara keýpi keýpine çagasyn maşgalasyn yzynda taşlap daşary ýurtda işlemeýä Türkmenistanda iş ba bolsa Türkmenistanda her kimem öz gününi görerdi düşündiň dämi biderek ýerden wara bärde oturan bolup tyr tyr eýleme boş ýerine bolýamy ot barypsyň biriniň goltugynyň aşagynda saýasynda ýaşap ýörsüň bir olaňam bara uzak ýaşamarsyň aý saýa gerekdä hemme ýer saýa jan bolan Türkmenistan şolaň ganatynyň altyndada bolýamy Hiç haçanam mara adam mara beýdip kemsidiji bolma. Sende birazajyk wyždanyň bar bolsa, eliň ýüregiňe goý wyždanyňy diňle.
Entägem Arzuw. Wyždanyň we harpy ýok soňunda. Arzuw men entägem balkanly genejeler bardyr mende zapasda durandyr bir ataka diýsem külüň çykarýalar seni tapýalar gyza oýun etmegin seret.

Ony aýdybilmez. Aýtmaz ony. Adynam aýdybilmez.
Nämçe aýtsyn? Näme Arkadagyň arkaňda duran okmy? Ala arkaňa-da Arkadagyňy, Serdaryňy, bokuny. Gani aýt-da bol, ýüzüňi aç, adyňy aýt. Utanmala azajyk gara diýýän sözüňizden. Utanmaly. Hälenbäri diňläp durun-a janym ýanýa-da Aşakdan ýazyp otyr aý şu cifyň arasana näil zatlar diýýä ýagny her bir sözüne amin diýdim.
Agzyň men ýyrtaryn seň bara düşündiň dämi. Bu bara bu bir zady ýatdan çykarýa arkadagsyň goranyň bilenem bokuny ýüzüňe çalanyň bilenem bara çöregiňe çalyp iýeniň bilenem arkaňda duranok ol halk bilen ýaşaýaň sen halkyň arasynda ýaşaýaň ýadyňdan çykarma.
Aýdyber Arzuw genije. Gezek seniňki. Häzir täzeden suw
girdim sen baka ýokarda oturan döwlete.
Internetiň
Şu aşakdan ýazýan bara guest Erkek eken diýýän bara şu arzuň olam ganatynyň altynda bolmalyda seň özüň musur düşündiň dämi şunal wyždansyz adamlara bilýäňmi kömek etýäniň üçin musur hemmäňiz musur düşündiňmi şu arzuwa goşulýanyň hemmesi musur.
Ýok, bulara zat etjek bolma, gepiňi düşündirjek bolma, bular smysl ýok, besmyslina. Bulara aýdanyň bilen aýtmanyň bilen stena bilen gürleşen ýaly. Onun için boş yerin seni. Yine aşakta kim bar olsa şan olacak. Bolly. Arzu, düşündüňiz mi? Aydylan söze. Bir sapak aldyňyz mı özüňiz üçin? Diymek neyem eken?

Näme boldy Alişer Sahatow? Alişer Sahatow ol däl, başga biri oň adyna akkaunt açdy, Alişer däl ol. Ýani Nuryňam adyna akkaunt açypdyrlar. Meňem adyma bir akkaunt açypdyrlar. Şony aýyrsana şo ky Alişer Sahatow gyzy künti diýip ýazylan ba a Talypnik eşitýäňmi meni diňleýde Alişer Sahatow gyzy künti diýip ýazylgy ba şony aýyrsana bloga sal. Bolýa bolýa bloga salýan häzir. Gaýrat et haýyşt edýän. Boldy häzir blog etýän.
Gaýdyp efire giripdir. Bärde gelip, bärde gelip güýçlerini görkezmesinler, güýçlerini görkezmeli ýerde görkezsinler güýçlerini. Gitdim aýol, gitdim aýol bok iýençimiz. Aý iýibersin-de, bar nesip etsin boky bilen ýaşaber Gurbanguly. Enşalla Allajan türmeden çykarsynlar bok iýdirsinler şonda görsün. Şonda puşman etsin. Adalatsyz zady adalatsyzlyga gulluk edýänligine puşman etsin.

Diňle meni. Meň elim, meň elimde şaýatlygym baka, maňa ýalanlyk gürlemesinler. Meň şaýatlyklarym baka elimde, näçe adamyň adyny aýdyp bilen wagtymda, maňa ýalan diýip bilmez, bilmezler hiç kim. Ýalanlyk gürlemesinler bärik gelip. Saňa ýalan, ýalan diýemzog-a biz saňa, ýalan diýýän Meň ýaňky meselämi haram zady çözsünler. diýýä. Täzeden sud Ýöne, etsinler. bir, bir, Men bir zat adalat bar-a, isleýän. müň gezek şu taýda Men gygyryp adalat isleýän. gaýtalanda-da, Bolýa Genje diňle bir zady müň gezek şu taýda näýlek nerinçli edip gaýtalaňdada düzelenokda aýtdyňa näçe gezek indi bizem gürläýeli gaýrat et azajyk köşeşaý diýýäsem bolýyn diňlemän Salam ýöne Merdan gygyryp aga, otyrsyňda git ýagşy. daştöweregiňi diňlemända Genje Waleýkim essalam. azajyk köşeş biderek nerinçli edýäň öz öz jan saglygyňa zyýan getirýäň diňe. Arabam Git Türkmenistandan ýagşy, hemmäňize salam diýen. Waleýkim assalam. Waleýkim salam.
Salam salam. Geliň hany. Salam. Bilmeýän bolsa ine şu jaş gyzjagazymyz öldürildi. Ýaňky bilmeýän bolsa Olimpiýski Olimpiýski jaýda öldürilip Kemal ýegen tarapyndan ine şu haramzada tarapyndan ine şu haramzada tarapyndan öldürilip zorlanyp Baýram Alin Talyp dogany Olimpiýski jaýynda öldürilýär. Çykdy çykdy.
Çykdy.
Usta.
Men bärde eziz eziz adamlar türmede ýatyrka ne hak ýatyrka men men janym ýanman kimiň jany ýanmaly onsoň hä aýdyň hany kimiň jany ýanmaly hä hak ol ne hak hakly adamlar owa jenaýat eden adamlar daşynda gezip ýör emma men ne hak adamlar türmede ýatyr. Ne jenaýatlar ine jenaýatkärler. Arzuw gitmäkäni aýtjagym aýtjakdym ha şo ýan ganjyga bary näme üçin tapyp bolmaýamy şony bir aýtjak bir agzyny ýymdyrjakdym ýyrdy ýymdyrmak üçin hälden bäri ýazyp ýatynha saňa Talyp galdyraýda meni galdyraýda ganjyň agzyny ýymdyr ýeke söz bilen agzyny ýymdyrjakdym ha men onuň wah.
Bolýar. Gorly how sizem mara bir däli bu ýa daş atyp Näme? kyrk akylly Ikisiniň çykartdym ben arasyna diýýän.
gül ýagy süýse. Ha, Talypny eşitýäň meni? eşdän, eşdän. Näme üçin şol Alyşir Künti gyz Künti diýip ýazylan nemäni bloga salaňok? Häzir indi salyp otyryn, ýaň çykmada.

Bolýamy? Hiç kimiň başyna düşmesin. Hawa amin. Hiç kim Güljemalyň ejesi ýalak ejesiň başyna düşmesin. Hawa Arzuw ine men Aşgabatda otyryn meňki ýalak gün hiç kim başyna düşmesin Allajan görkezmesin hiç kime. Amin amin.
Görkezmesin hiç bir ene. Nähak çagasynyň ýa nähak ejesi nähak bajysy dogany türmede oturanlyk nesip etmesin hiç kime. Amin amin. Hakly bolup türmä girsinler. Ýaňkyna ýaňkyna tapyp ertir jitnik fe çagyr ýalar ýüz prosent efiri müň adama ýetirip gitdi alo. Serediň bir zat Ýaňky aýdaýyn. ganjyga aýtjak sözüm batda men.
Çagyrsynlar ertir. Aformyň işgärleri halal bolsun çagyrsynlar şony. Sen Türkmenistanda gowy ýaşaýan bolsaň gelde meň hyzmadymy edip beräý diýjek hökümetdaş oňa.
Hawa. Şytnyk soýu ýüz prosent çagyrýalar ýaňky gelip giden arzuw diýilýänä.
Hawa. Dur ýazyň tirine şuwa gidenok hiç ýerik. Ýok gidesi ýokly gidibem bilmeýär o. Salsana ýokaryk ganjyk.
Galdyrsana şony men şo bilen gürleşeýinem ýa şo bir aýtjak sözüm bar şoň ganjyga bara ganjyk. Ýüzüni açdyra. Nirede bolsada men şoň Aşgabatdam şo men Krasnowodskda men Krasnowodskda gelsin Krasnowodskda gelsin ýa men Aşgabada baryp men amyny ýyrtýan men oň bara Hudaýjan waý men ýaman bir diýen sözler barda şoň meň içimden çykanok şon ýaly Türkmenistanda gowy ýaşaýan bolsa gelsinde meň inwalid ogluma ýigrimi sekiz ýaşly ha gelsinde meň hyzmadym etip bersin da şo şon ýaly gowy ýaşaýan bolsa mena gowy ýaşamok Açyk gawy Hudaýa şükür hemme zat Hudaýa şükür. Ýöne derman men meňde aýtjak sözlem ba ştaýda edilenok şo zatlar. Talyp ştaýdaky oturanlar siziň hemmäňiziňki aýt dogry dogry aýtýan zatlaňyz hemme hak ol o haramzada ýaňky arzuw diýan götçi Götçi, amy ýyrtyk jelebi izwinýaýs za wyraženiýe koneşno, et awca, köp bilýär et awca ýebanaýa wara men hudaý baý oň meň öňümden çykmasyn şo wah galdyrsana şoň ýokaryk men şoň
Bolýa seret men zadyna başga bir näme zat diýiler aýdaýyn-da. şo gaýgysy şo zadyna profiline girip men şony tapaýyn-da şony tap men men şoň men düýn düýnem düýnem men skritda düýnem giremde wara men ýynjalman otyryn men şoň aýdan bir sözi ba ha Sözi ba, men on on ýüzüni aýtjak oň ýüzüne şo sözüne men jogap bar şoňa men maňa şoňa jogap berip bilsene sen düýp söz diýen söz aý şo dur arkadagyň men düýn diňläp arkadagyň boky derman diýen adama näme gep düşündirjek bolýaňyzaý biz size düşünemokda bir gelneje arkadagyň boky derman diýip oturan birine nädip gep düşündirjek sen.
O näme diýýäni
gep düşündirip düşündirip bolanok şu
Berdimuhamedow siziň bokuňyza talyp çykdy bir sanaý arzuw diýip akkauntdan bir aýal doganymyz iberäýiň şoň öýüne gaýrat ediň. Menem şony aýtjak bolýan ana neumestny weşi gawari da wapşe neumestny awca da awca wanyuçe şoňa janym ýanýar o men ors mekdebi gutardymda türkmençe wah Janymy türkmençe gürläp bilemok düşünýän azyrak ýöne prosta dünem gördüm dek basyp oturdym absabanyň içinde ýok Ştaýk Menem elime bir düşse şo ha men şo sen edjek şo işi dawaý sen sen edip oňartyp bilýäňmi sen işläp ýörsüň zat wah men şu wagt bara hudaý bar janym ýanýar şo wagt Şuň bir zat aýtjak ştaýdan başga bir zat aýtjak Duraýda bir mut Duraýda bir mut men şoňa aýtjak sözüm barda Gulýa bir mutjyk Serediň, men mundan üç-dört aý öň bir wideo çekipdim, Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenip, türkmen halkynyň diýdim, türkmen halkynyň, indi diýdim, oppozisiýasynyň, halkynyň sesi bolmagy üçin, oppozision partiýalaryň döredilmegine siz ýol bermeli, mejlisde çykyşlar edilmegine ýol berilmeli diýdim, etmediňiz, diňlemediňiz. Indem garagyňyz aksyn, şu gürrüňlerden birahat bolýan bolmagyňyz mümkin, Hawa şu efirlerdenem ýöne başga alajymyz ýokda. Siz siz goýduňyz şu şu ýoly siz goýduňyz bize. Men size aýtdym şo wagtam türkmeniň oppozisiýasyna mejlisde çykyş etmäge halkyň hakyny hukugyny gözlemäge ýol bermeseňiz mundan beter zatlar garaşýar size diýdim ina geldik aýdan zadymyza. Tak şto eger sen türkmen halkyna Türkmenistanyň içinde gürlemäge ýol bermeseň elbetde şular ýaly zatlar efirlerde bolýar. Entäk başga bulag entäk bundan beter zatlar boluşýar. Ýurduň içine hem Türkmenistanda şu bar. Men şu wagt Türkmenistanda.
Bermeseňiz bermäň. Men şu wagt aýdyp başlasam siziň adyňyz Nurymy aýdyp başlasam men aýtmaýyny bolýa. Bütin Türkmenistanam bilýä. Men bilemok. Bilmeýänlerem bardyr. Meň ýagdaýym. Tanýas aýtma köp. Meň ýagdaýym.
Tanaýaňyz dämi Gulä Barbi gaýgysyz diwan oglum bar ýigrimi sekiz ýaşly özüme ýetim ça ýetimem önwesdirýän birinji grupa inwalid dcp hiç hili hiç hili işläbem bilemok bu çaga ýeke pensiýa bilen ýaşap ýörün ýekeje şunam şu ine talyp talyp şu çaga talyp bara şaýatdyr çagam iki gün bäri suduga berk birinji grupa inwalid Ýylda bir sapar lçeniýasy magniý b şest onoň zat aýtsana kalsiý nikomet d tri ony mugt bermeýala berenok şo berilmeýa iň çagama gerek dermanlar da şo men baý gatnaýan baý gatnaýan detskiý poliklinikada hemme gatnaýa meni baý ýok şolar ne položny diýýala ne položny berýän dermanlar analgin Trimo, analgin,
ýok,
dimedrol, pentalgin, içilmeýän. Men uje janym ýanýar, men bir ýyl, uje bir ýyl bolup barýar hasabym. Müň manat pensiýasy, müň manat, müň, bir müň kyrk manat pensiýasy. Lýuboý hasta bolaý, skora gelýär-de, analgin, dimedrol urup gidýär. Magniý B şest, magniý B şest iki ýüz manat. Kalçy Güli eşitýäňiz? Güli size ýüzlenýän. 400 manat. Ony haýsy bir zada ýetireýin men? Men işläýin diýsem işläbilmem, işläbilýän men ofis işgäri, men işläbilemok. Ýedi million aýlyk men ony nänçika bereýinmi ýa näme bereýin, men dogan, özüm ýeke gyz özüm. Ýekejede ejem aýratyn ýaşaýar. Ýa ejemem syrkawrak. Menem şuny ýaly oglum kim saklasyn? Men Ýançka tutamda men men ýaly seretjek ýok bu çaga. Ýançka tutamda o-da bäş million, on million aýda. Haýsy zada men diňe Alla diýip ýaşaýar. Iň bärkisi men şu oglum iki gün bäri ýaranok, suwdurgy berip ýatyr. Uje Wagty geldi magniý b şest sorap ýaty çaga bara deski poliklinika bardym jaňam etdim ýok düşenok şo dermanlar diýä men şon düşer ýalyk men oblzdrawa jaň et žaloba edenmi ýa näme edeýin aý ýo žaloba etme diýä oblzdrawa bize ýaman bolar a nä size ýaman başlygyň ýana bolýa başlyga jaň et sen gel diýä maňa diýä O inwalidnosty inwalidnostyň on kopiýasyny getir müň kopiýasyny men diýdim oýnap ýören çaga dä diýdim men çagam gusup gusup ýaýnap ýatyka men çagany goýmana ýerim ýok men haçandan bäri mydamam kserokopiýany aýda eltip berip otyryn hany şo kserokopiýalary inwalidnost ediň da diýdim ediň indi gapdalymda näme getirýär iki paçka trimol getirip berýärler ýüzüne Zyňyp goýberdim men bu trimo men magniý başes sorap. Genje, Birmüç, bir zat aýtjak. Hormatly adamlar, ine size ýene bir subutnama, Gurbanguly Berdimuhamedowyň haýyr-sahawat gaznasy garyplara kömek edenok. Hemme zat telewizorda göz üçin edilýär. Olaryň gör iş edýänini men ýüz prosent ine ine žiwoý şaýat gördüm. Hemme zat pokazuha, diňe telewizora görkezmek üçin. Olar hiç adama kömek edenoklar. Ýüz prosent aýtýan men size. Halk Etjek bolsa guwlýa etsin. Etsin oba genejan ýigrimi sekiz ýaşly inwalid çagasy. Gelsinler. Derman berem okla.
Näme üçin kömek edeňiz ok genejan. Beren okla hakyky beren Derman bereňiz okla. oba utanyň ow Simeýni utanyň ow. Sözüň bal bilen keseýin talyp. Simeýni Simeýni dogturym näme diýä. Aý täze biziň başlygymyzam täzelendi gawy gawy oglan ýa ýaş oglan ýa düşünjeli sen gawy gepleşýä zat sen şoň ýanyna girsene diýä şo Men näme üçin şoň ýanyna girmeli? Siz näme üçin? Siziň işiňiz şo. Siz girmeli, aýtmaly, şular ýalyk meň uçastgymda şuny ýalyk oglan bar, şular ýalyk, şular ýalyk oglan bar. Şoň men haýsy, haýsa, haýsa çen men çagam taşlap, taşlap men entäp ýöreýin, men entäp, entäp ýadadym. Siziň işiňiz şo diýýän. Siz aýtmaly şo zatlary. Men näme üçin baryp iki gözüm oýnatmalymy şoňa diýýän. Gowy oglan, a iki gözüň oýnat, eýleň, beýleň, gowy düşündir. Men näme men men düşündirmelimi ene bop siz dogtor siz siz jogapla daža gelip barlanoklaram aý aýda bir saparam gelenokla özüm jaň etmesem siz siziň işiňiz a şo şo çaga näli barla hiç barlak gelmeýala iň bärkisi düýn nury dip bir oglan girendir a bilaň nury dip maryly diýdi bilaň talyp Dün agşam men görüp otyryn aýman Nury diýip biri girdi. O-da içki ýöne içgiliräkdimi näme men ýöne ýöne Allah bagyşlasyn men oňa goýup beremok. Adalat ýok diýip gitdi bileň. Adalat ýok şu Türkmenistanda adalat ýok dogry şo.
Ýok guly ýok özüm şaýat guly özüm şaýat guly bagyşlaň sözüňizi bölýän. Sözüňiz Sözüňiz bal bilen bölen, bir keseýin. çuňluk benim, Men diňläň. fewral, Bir fewral çuňluk aýda diňläň. diňle meni. Men diňle indi. Men gaýrat et aýal dogan. Men fewral şonda şe şeýdi-de, men damagym doldy. Sebäbi men özüm ýadyma düşdi. Geçen fewralda men Adalada özüm gitip geldim Aşgabada. Çagaň ýanyna nýançka goýup, Üç gün adalada gitip geldim. Jaý üçin, birinji etaž, iki komnat paložen diýildi. Bäş ýyl bäri, alty ýyl bäri oçurda durdum. Prosta adalada gidip gel, seni diňlärler zat diýdiler. Men müň manat pod prosent alyp, prosende müň manat alyp ýol kireý gidip geldim-a, adalat ýok. Ýok, gidip geldim. Kanselýariýa-da girdim. Kanselýara arzamy çyn okladym, okladym-da, Ýok, peýda ýok, fewral aýda, gyşda, men gyşda, üç gün şo taýda boldum. Diňe dördünji gün Balkan welaýatdan gelenler diňe dördünji ýadymy Hudaý bar üçin dördünji gün haw men ikinji gün bardym. Birinji gün meň üçin tižoly deň men barman ikinji gün bardymda akasy dördünji gün Balkan welaýatdan gelýänler dördünji gün kabul edýän eken men iki gün galmaly boldum şo taýda. Iki gün gostinitsede galdym, şu Adalada men şu kanselýariýa hatym okla, şo taýda baryp ýöne hatym okladym, iki hepdeden ýa bir hepdeden saňa jogap geler diýdiler. Dur, dur, dur, dur, dur, o näli, hepdede, hepdede bir günjik kabul edýär, olam Balkan welaýatyndan gelenlere şu pylançy gün, Marydan gelenlere pylançy gün diýip şonuň ýaly aýrylýarmy taý? Şonýalyk edilýän ekeni dördünji gün Balkan welaýatdan gelen dördünji kabul etýän ekenler. Menem şo dördünji güne çen garaşdym. Çagam aglaýa, mam gela. Men iki günlük gaýtdymda, ikinji gün baryp, üçünji günem bolaryn. Ertesi gün gaýdaryn, oklaýakany, arzam berakany, ýo dördünji gün kabul etýän eken, o-da obedden soň. Aý bolýa onuň dördünjini men zat ete samalýot şo wagtam takoý takoý moment düşdüda ne samalýoda bilet ýok bir zat neme boldy o aýtsana ýaşulyň bir zady bol men gaty kösendim a bäş gün bäş gün men çagam meni görmeda ýary gelsem ýaraman ýatyraby ni hiç nýançka men menden başga nýançka sakla bilmedi zordan özüne gel I işo aýtjak bolýanym bir hep on gün iki hepdeden soňam hat gelýä maňa şo adalatdan siziň nemäňizi arzaňyzy kabul etdik diýä ýöne siz bir başdan balkan welaýatynyň kazy neme adalat suduna ýüz tutmaly onuň näme aý bolýa byň suduna tutmak üçin adwakat tutmaly adwakata tölemeli ýazmaly o o o beýläk suda berilenden soň O-da sudam sen diýdi, opekunstwo aç diýýä, opekunstw, opekunstwo üçin men itiň gün gördüm. Intägem açamok, fewral aýdan bäri. Intägem açamok. Sen diýdi, işi köp, kän, men prosta itiň gün gördüm, itiň gün gördüm. Ýekeje, ýekeje bir normalny işleýän edarasy tapylmazmaý bu ýurtda, ýekeje normalny işleýän edara. Ýok, şu opekunstwany nirden tapdylar şu täze zakon? Ýigrimi sekiz ýaşynda. Ýok, bu birokratiýany döredediler. Býurokratiýany döredediler i ine şunaka halky ine şunda ezediler. Muňa geçiresler liçniý liçniý siski şto bu adam halky sagmak üçin düşüneslem ine şu Şo opeki ana şony wa aýtjak bolýan men. Ponimaýte sagmak üçin sizi watandaşlary. Onda halka hyzmat etmek üçin gelmändirler da onda bular. Çagamdan wara men şu wagt şo jaý üçin men opekunstwo almaly. Opekunstwaň özem işa waý komissiýa häkimlige komissiýa üçinem o suddan rişeniýa sud rişeniýa haçan çykarýa haçan men çagany o neftdaga alyp gitmeli täzeden komissiýa döretmeli med komissiýa men ýigrimi sekiz ýaşly oglany men kim

Owa kömek ediňler diýende ýo sen oňa seretme bizde asmanymys asuda ýollarymyz ýaman ýöräp bolanak çagalar batka baty oturan ýok sen oňa seretme asmanymys asuda poнимajete i iň ketta tragediýa halkyň tragediýasy Ýok bärik gelip şeý diýýädä siz diýýä ýurt dönükler siz diýýä uruş turguzjak bolýaňyz diýýä biz meselämiz çözülmän dur adalaty gizläp durlar jüwlerine salyp Ol adalatly söz çözjek adamlar işden, wezipeden boş edip durlar. O ganjyň özüniň götü gijap bu ganjyň bara ýanka wah aýtjak söz. Biziň aladamyz, ana, biziň aladamyz ýetik. Biziň alada gaýgymyz ýetik. Biziň hakyky adalat isleýäs meselämiz. Ol bigünä adamlary türmä basyp günälilerem daşynda žyt edip gezip ýör gözümiziň alynda. Näme üçin geltmeseläm soranoklar? Hä? Näme üçin geltmeň delam açanoklar? Hany delam göreliýenoklar? Sebäbi näçe adam nähak basylýa häzir? Hakly basylýa. Nähak adam sud edeni üçin häzir näçe adam sepiçge türmä gidýä owadan depä. Ana şoň üçin basyr busur edýäler. Men Evet. sarona goýamok bul işi. Men bul Geçin. işi bara goýjak däl. Men tä şu adalatly çözülýänçä şul iş ne hak men ça ejem jan bilen jigim Bilsin. basan adamlar hem ejem jigim ýalak bolup turma gidinçä goýjak däldirin men şul işi. Mertiň Seretme.
aýtjak zady şu bolady. Mertiň aýtjak zady şudur hormatly watandaşlar. Düşünesizlermi? Ýaňky bara. Bizleriň ýaňky- beparwaýlygymyz. Bize bir-birimize goldamadygymyz üçin, bir-birimize şunaka zatlara göz ýumdygymyz üçin ine şu günki günleri ýaşap ýörepmiz. Iki müň dollar beresda Türkmenistandan çykmak üçin. Super. Bir mutça ýaňky gelen bara şu Arzuw diýlene gahar edip oturmaň olam öz etmeli işini edýä ol dodak goýdurandyr ýaňky onsun munsun çişirendir

Geçen sapar men Gurbanguly Berdimuhamedowyň gyzyny getirip öz fondunyň başlygyň orunbasary edip prezideniň wise prezident edip getirendigi barada wideo çekdim. Weý şu taýda aýtdym men. Näçe biz gözledigem şoň diýdim ýöne köwşümi tozdurdyk ýöne şonda da bul fondyň näme iş edendigini tap bilmedik. Ine indi bu Adresem ýok. Adresem yok daže fonda. Anasly subutnama Gurbangulynyň fondy ýalan hemme zady ýalan munuň oň özüne haýry bir barmy haramzadanyň watandaşlara haýry deger ýalak pih pahyň bara. Üstesinede üstesinede adresi ýok telefony ýok kontakty ýok adamlar fond bilen habarlaşmala ýani eger sen Ýok aýgysyz ýigrimi sekiz ýaşynda şeýle bir oglanjyk bir görüňdä ol çagajygy ol jigimize bara çaga diýen jigimize ýigrimi sekiz ýaşynda Şeýle bir gowja oglan bir şo güniň gürleşen wagty meň ýüregim ara bir bir käşkä diýýän bir men bir baý bir adam bolsadym şol oglan hemme zady etsedim diýip ýüregimden çykýada. Ýüregim ara şo ýaly gaýgysyz ýaly kämil adamlarymyz bar Nury. Ýöne hökümetimiz eýe çykanok şolara. Bir minut. Hökümet eýe çykanok biziň mätäçlerimize inwalidlerimize baýnoýlarymyza. Näçe sagat

Şu biziň gaýgysyza şu wagt oçered iki ýüz on iki. Haçan ýetjek o? Ömür zaýa, ömür zaýa, haçan ýetjek o? Üçünji etažda, üçünji etažda bir komnatda sokuldyk şu wagt. On bäş, on bäş ýyl boldy şunda oturanyma. Meň ejem iki, iki komnat bar, meň ejemiň jaýy o. Iki komnat o sobstweniý zatda, priwatizirowany, çiromuşkada, ha. Ýöne ejem sygdyranok. Ana sama tože bolnaya. Siz otak geçiň men bärik geçeýin diýýä. Ýöne muňam orderin bermän otyrlar. On bäş ýyl ömür zaýa ni remont edenok edemok hiç zat edemok şu jaý. Ömür zaýa ömür ömrüm zaýa. Birinji etaž iki komnat paloženi men şoňa oçere durn. Pять let uje şestoý god poşol. Şoň üçin men fewralda